So, an du wären wir bei, enger, bei einem weiteren neue Let's Play. Okay, das ist neue Let's Play. Wir spielen Trouble in Terrace Town. Mit dabei ist heute den Thierry als Gaststar. Uh, moin. Uh, ja, Stell dich mal vor, was bist du?

Ja wou? Oh is. Oh wéi krank gell! Wou ass dat? Huet ee keng Täscheluut? Also wann iergendeen hei. Oh hallo. Ah hei. Also hei kanns de hei kanns de gutt ëmbréngen wanns de Traitor bass. Wëll ech emol ze soe gell. Do wéinst hues du eis erop gelackelt. Ech gesinn den Tom. Jo ech gesinn dat och. Ech bei mir ass alles Error gell, ech gesi kee Blutt. Ah fuck. Dofir. Ech gesinn dech awer och.

Alter, du warst ja so nach preparing, halt den Maul. Ja, gell? Wen ass Herr Mac? De Mitch, der probiert schon durch Diere fortzulaufen. Ich probiere dann auch gerade, wenn ich einen Dir ging fannen. Hey, es sind. What? Gut, Wie rief den einen Detective an, weißt du das? Äh, keine Ahnung, einfach rufen. Das ist so crazy über deine Person, das ist normal. Ma, das sind nicht Detective.

Putain, ech gouf vun de Banannen a vun den Orangen ronderëm gekickt. Ech gesi mol keng Banannen, ech ginn nëmmen en Error. Sou, ech schreiwe lo mol hei um Computer e bëssen. Ja gell, ginn wëss programméieren. Ech programméiere mol e bëssen. Ah Merd, mäi Computer ass dreckeg. Ass d'Jeffereken dran? Putain, ween ass dat do?

Leckt et bei eech och? Ja, et ass een deen deen drop. Jo e bësse leckt et. Woah, de Mitch an Jeffrey Zau den Ping vun 213, geil. Ja, 245. Stimmt Hollänner. Ëh mach was kein, wat? Wou d'Bank kein nach secher maachen, nee? Hei läit den TikTok. Ausrufezeichen votekick while innocent use global chat Ausrufezeichen votekick Also uewe riets stoung nach den den Tick, deen et gëtt net. Also den den Tick dee läit hei am Eck, deen ass dout, deen huet ech grad.

Och en Terrorist. Allen, ech hunn dat ni gesinn, ech hunn dat nach ni gespillt. Ech weess jo net, dass mer zwee Terroriste sinn. Ech wollt de Jeff eroplackele, putain. Sprong op dee schäiss Dësch. Weißt du, sou lues a lues léieren ech d'Spill. Gëtt och Zäit. E gudden Appetit, Tom. Moin, Jeff.

Keng Ahnung, dass een ass, dee wou déi ganze Zäit ronderëm ballert, och ëmschëlleg ass, ah. schëlleg. Ja, zu deen, deen huet reputable do stoen. Wou säis du dat? Den Trip ass nach, wann se op dech zielen. Du hast du dein Healthy an dann ah, drunner ja, steht ja. etwas. Bei dem Mädchen steht...

Downloading Materials. Mods. Jongen, ech fanne keng Sau, dat ass wahrscheinlech grad esou gutt. Cool. Ech muss wohl, ech muss wohl allgemein Dinger hei irgendwie. Texture Pack 6 schenke Rofel, weil hast du die krass, gell? So, wat kann ech ech das Spillst du mat alles op rosa? Ja, aber mir ist alles so, so, mal so wie, ja, so rosa, Mee schwarz. dat ass normal, bei schwule Leit stellt sech dat automatesch esou an. Oh, wen ass dat do? Okay. Sinn nach Chance ginn. Fuck man. I like big butts I can not lie. Den hat mech am Lade Bildschirm ass bis langweilig. Äh, Bass du am Lueden? Ja. Mit ze download hat eng vill Gmod Tower Santa. Ech hun eng 30er Internetleitung.

Yeah! Oh, Logitech. Oh, hei sinn ech riesegrouss! Moien! Hei gesitt der een. Äh, jo, also ech kucke ganz op de Bildschirm, well ech do mech selwer gesinn. Vun do hier ass dat zimmlech komesch. Sou, elo ass besser. Ähm, ja, dat heist meng nei Cam. Déi wäert ech benotzen, wann ech iergendwellech aner kleng Let's Playe maachen, wéi, äh, pff, keng Ahnung, äh.

Downloading models putain wat sei download kann kann net sinn Wat leeft mat der Map ass déi mega kleng? Ah, dat ass och eng Counter-Strike Map, ne? Ja, ech mengen. Ja, ech hunn déi scho gespillt. Dat fält mer grad op, dass Counter-Strike bei mir guer net installéiert ass, gell?

Joa fannen ech keen ausser den Tick. Boah, so bal se ziemlich sicher ass dat net wat rausgeschnidde gin. Oh lass der mat senger scheiß Perz Kutschen oder wéi hues och kee Liewen nee. Innocent Win wéi geil. Vikinghelm ze mech a souvill Saachen dra gell ech hätt nie a mengem Liewe gesinn Vikinghelmet. Ah, lo kommen ech raus, Handling Client Info. Gëtt och héich Zäit. Yeah. So, lo geet et. Klo, Klose. Klose. Bananen. Oh, es ist im Ghost Mode. Hui. Ghost Mode. Ja, das ist Italy, ja, genau.

Munitioun. Ech fro mech wéi laang et dauert bis mol e puer Leit kommen. Hä? Ech laf am Fong dem Déngens no. Wann s du mech géings interesséieren. Ja. Ech trauen deem Duerwen net. Wien ass dat? Ja, et klickt nach. Ah. Psychoterror. Ech schon jidderee verluer, Mann.

Ausschwätzen, wéi dat Wuert gesot gëtt. Pff, dat ass blöd. Dat spillt jo guer kee Wäert, wann ech dat esou muss. Op jidde Fall, Dir gesitt eräus, wann e weent ass. Dir gesitt meng Sprayen net. Dat ass mega schäiss, gell? Ech maache déi ganze Zäit déi cool Sprays ronderëm, gell? Hä? Ey, den Tom gouf fonnt. Hien ass. Jo, den Tom ass ëmbruecht ginn. Ween ass dat dann?

Ausrufezeichen rtv. Wow, mir si schon bei eng halber Stonn. Ech meng mir man ha eng kleng Päuse ne. Yes, yes. Okay, ma da gesi mir ons geschwënn erëm. Bis dann. Tschüssen. Salut. Salut.